Tajjeb. Okay.
Mela, bħala parti mill-proġett il-kelma fil-komunità tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum il-ħamis 1 ta' Ottubru 2020 edha intervista lil Joseph Galdes għallim tal-Malti permezz ta' Zoom li se jkellimna dwar is-sena tal-furnar. Mela, l-ewwel net kif inti Joseph? Tajjeb ħafna, grazzi lil Ajtuni.
Mela, se nibda billi nastaqsik. Eh, xi kemm ilek eh, espost għalija din is-sena tal-furnar? Ara, jena bħala ix-xogħol nagħmlu kollu ġifieri ta' furnar, bħala sena Ksibtha kollha. Inni, ifhem, inni minn ta' tlettax-il sena, jiġifieri minn mindu kelli tlettax, kont nagħmel ix-xogħol kollu ta' fuq in-nar, imma inni minn meta kont żgħir ħafna, ġifieri l-ewwel memorja li għandi hija ta' xi ħames snin, jiġifieri kont immur 'il fuq ma' missieri u bil-lejl u kien jagħtini biex noqgħod kwiet, kien jagħtini biċċa ġina u kont noqgħod nagħmel panina, imbagħad xogħlu kien li jsejjar ili u naħodha jiena.
Għalajt, eh, ġifiri, eh, is-sena tal-lim ta' minant missirek. Iva, iva, ġifiri, jena kont imħajjar u koll, ġifiri, dejjem nkun irrit li mmur miegħu eh, bil-lejl, nara xogħol kif isiru hekk u pratikament tara illum, tara ħada, tara kpitada, fl-aħħar tibda tagħmlu inti, tmitti dejk inti. Ekku, eh, u flima raħal ġiviri fil-raħal twelidek, il-Gudja? Ej, ekku, ekku, dan kollu kien isir fil-raħal tal-Gudja. Eh, Il-Forte Galdes qiegħed fi triq prinċipali li tagħti għall-pjazza, fi triq Raymond Caruana biex niftemu. Eh, u kien isir kollox da fil-Gudja, ġiviri.
Mela, eh, meta ovvjament forsi inti naħseb ma taħdimx hemm kuljum sintendi minħabba li mela. taħdem bħala l-lim. Però x'tinvolvi kieku jkolli ngħidlek ġurnata fil-ħajja ta' furnar?
Efem, mela, ir-rutina hija ftit differenti minn xogħol normali, ħanejtek, għax hija ftit bil-maqlub. Ġifieri l-furnar xogħlu l-iktar huwa ġifieri jagħmel il-ħadma tiegħu hija bil-lejl, imbagħad filgħodu jkollu l-prodott finali, ġifieri eh, bil-lejl jkollu l-aġina, jagħmel l-aġina, imbagħad filgħodu il-prodott finali jkun il-ħobza, fimti ġifieri jew il-ftira ħanejtek jew il-fancy bread li nafuh bħala l-panini l-btieten u slice.
All right. Um, u n-nies l-iktar li jiġu jixtru eh, fis-sijad bikrin ta' filgħodu eżempju jkun hemm min jiġi bil-lejl jew forsi Ikun hemm, ikun hemm dawk li għadhom dawk li għadhom l-antika jew eh, ikun hemm ġifieri eh, aħna mal-erba ġifieri jibdew ġejjin in-nies għax aħna jkollna l-fajja l-ewwel xogħol. Allura mal-erba anka dawk li pereżempju jkunu għal kaċċa għal da żmien jgħaddu u jieħdu dik il-ħobża magħhom jew ftira magħhom. Ovvjament dil-ħaġa naqset ħafna x'qabel kienet iktar frekwenti, dan l-aħħar ma diġ daqshekk. Imma ovvjament il-nixtieq ngħid il-ġurnata ta' fornar ma tispiċċax aħna naħdmu mill-sieta fil-ħodu, tibda fis-sieta fil-ħodu eh, biex tagħmel ix-xogħol bil-lejl, imbagħad filgħodu eh, tqasmu u tbijaw eh, mill-forn. Ġifieri imbagħad aħna nagħmlu sal offsinar. Imma ovvjament imbagħad jibqa' lek dak il-ħin ta' wara fejn inti trid għax aħna għadna bil-forn tal-ħatab, ġifieri inti trid eh, taħseb għall-linjam, ħadd ma jġibulek jew taħseb għalih inti, eh, tqattaw inti. Eh, ġifieri mbagħad jibqa' dak ix-xogħol li jsir wara nofsinhar.
Għal-tipi differenti ta' ħobs, hemm xi ħinijiet partikolari, eżempju jinna fil-ħobża tal-Malti, eh, imorru għalija f'xi ħin in-nies jew xi ħobs differenti ieħor hemm xi ħin partikolari.
Le, tam, eh, bħala ħinijiet. L-ewwel aħna l-ewwel ħaġa li jkollna aħna l-ftira, għax il-ftira id-dum fil-forn dik il-15 eh, minuta jew 20 minuta bejju ieħor, ġifieri l-ewwel ħaġa li jkollna hija dik. Imbagħad ovvjament ikonna l-ħobs u l-fancy bread għal psisen u panini affarijiet hekk. Imma pratikament m'hemmx ħinijiet għal xħin jiġu min irid fir ftira sħuna. jiġi kmieni u ħajlħaqa kmieni. Eżatt, Malti, tira tkuna tajba. Forsi tista' semmi li xi tipi differenti ta' hops li tagħmlu. Semmejt li l-fancy bread, forsi xi tipi ieħor.
Bħala ħobż, eżatt, il-fancy bread, il-ftira, il-ħobża Maltija normali, ġifiri li għaf kulħadd, eh, fi żmien lejt namlu l-qaq tal-appostli, per eżempju, eh, li jfittxu ħafna, Imma naħseb l-iktar l-iktar magħrufa mal-Maltin hija l-ftira, l-ftira Maltija.
Ekku. Issa, bħala riċetta, ir-riċetta eżempju li tużaw għal-ftira, dik mhm. dejjem baqgħet l-istess jew eżempju kelkom taġġornaw għal-gosti tan-nies. Eżempju nafu li llum hemm affarijiet bħal gluten free, kelkom taġġornaw għal-riċetta matul iż-żmien? Le, eh, bħala Mela aħna bqajna bl-istess siġet ta' l-antika biex niftehmu tradizzjonali. Ma ġġornajna xejn pratikament ħabba l-fatt li eh, gluten free wa ma nistgħux nagħmlu għax gluten free irid ikollok ambjent differenti u eh, form differenti għal biex biex ħabba il-kontaminazzjoni, ġifiri żgur eh, li le ma jsir gluten free hemmhekk dak l-istess post. U pratikament aħna bqajna mod tradizzjonali għall-aħħar, ġifieri, li l-ftira ma tiġix maqtuwa bil-magna jew xi forma tonda jew li ħafna drabi jaħsbu n-nies, alright? Ġifieri aħna eh, nagħmlu l-ewwel ħaġa issir panina, il-ftira, imbagħad tinfetaħ bl-idejn, ġifieri b'mod manwali, bqajna ħafna affarijiet baqgħu manwali.
U forsi tkun tista' tgħidilna eh, xi riċetta, eżempju, eh, jew l-ingredjenti li jintużaw, jew forsi xi sigrid żejr ukoll. Ifhem, eh, sigrid il-ħobża sigrid tagħha hija l-ħin iktar mill-li kollox, ġifieri iktar ma tagħti tagħtiha ħin, iktar ħattik prodott aħjar. Il-ħin huwa ħafna importanti fil-ħobża Maltija għax titla ħjar, eh, l-fermentazzjoni ssir aħjar, ġifiri qed ngħidu li tintefaħ bil-ħmira li l-ħmira tagħmel xogħla biex niftehmu. Ġifiri eh, is-sigriet li tlabni huwa il-ħin, il-ħin, iktar ma ħin, iktar eh, joħroġ prodott aħjar.
U il-ħadma tal-aġina fija xi teknika partikolari, eżempju, meta tiftaħa u kif tifformula? Mem xi teknika partikolari, ta' ġifiri kifet li is-sigriet huwa il teknika naħseb l-iktar il-ħin iktar ma tagħti ħin iktar aħjar, ġifieri aħna nibdew eh, mill-ġina tal-ħobs ta' tiegħa eh, sija sija u nofs bħala ħin biex titla, nqattawa, eh, niznuwa, ġifieri, nkebbuha, ġifieri l-ħobs jitkebbeb, isir dak l-edu l-ballun, isir bħal-ballun, għamlu ballun, eh, u nitfaw fit-telar bil-maqlub. Nitfaw bil-maqlub biex xin mbatt natu xsija u nofs eh, ċans jiffermenta l-ġina tikber, il-ħobsa tikber, mbatt eh, jinħabbes fil-forn, jidħol fil-forn ġifiri, U ovvjament, inti biex tnewlu għadna ħna aħna dna l-antika, innewluħ waħda waħda bl-idejn eh, u jien eleb bil-kontra, ġifiri naqduħ, naqduħ ek u neqelbuħ kontra biex inti jiġi mbagħad bis-sewwa kif se post ikun. Għalhekk jien eleb qabel.
Eh, u waqt li tkunu qed newlu l-ħobs għall-argument. Mhm. Eh, ġili forsi smajt li l-missirek jew forsi inti tuża xi taqbila, eżempju, u jaġin il-ħobs jew u jpoġġi fil-forn, eżempju. Taqbila. Taqbila, jew hekk.
Le, ta' qatt ma smajt. Ifhem, e, iktar klim partikolari bħal pereżempju e, tnewwel taħbes e, jinnaf klim bħal is-saqqi li is-saqqi għaw min jifhem li titfall il-pjanti, ġiri, u aħna nifmu li is-saqqi taqba taġina minn post u nitfawa fil-mejjilla ġifiri eh, insaqqu għanajdu. U xini l-funzjoni ta' meta tagħmel dan l-aġir?
Eh, xini l-funzjoni ċifiri? Ġviri, meta tpoġġija fil-mejjilla, kif qed mhm. tgħidli, u tgħid is-saqija l-aġina, eh, xi tkun qed tagħmlilha eżatt? Tpoġġija minn post għal ieħor. All right, okay. U semmejt li taħbes, u taħbes. Ej, eżatt. Iddaħħal il-ħobż fil-forn. All right.
Daħħal il-ħobż fil-forn. Ġieli, eh, għax qed niftakar, naraw isu salib fuq il-ħobża. Dak għalfejn tagħmluh hemm xi raġuni partikolari? Għam minn ħobba ta' salib u għam minn ħobba bis-sikkina, ġifieri eh, xejn partikolari, ġast il-ħobża tinfetaħ hekk, tinfetaħ.
Ġifiri waħida tiġi jekk, jew ta' Le, mhux wieħda, le, le, issir bis-sikkina. All right.
Bis-salib issir issir forma ta' salib, ġifiri waħda kontra l-oħra, u bis-sikkina, ngħidula aħna bis-sikkina, issir eh, waħda biss, tinqata' u tinfetaħ il-ħobza bil-bisħana tal-forn u bil-longa tinfetaħ, jisa tispakka.
All right. Eh, u kifet li eh, intom tużaw forn tradizjonali tal-ħatab. Eh, ovvjament, it-toma nassumi li tvarja xiftit bejn il-forn tal-ħatab u l-fran li jużaw aktar moderni u xek. Ekku, ekku, jiena iktar iktar ma nista' ngħidlek jiena iktar jgħidulek forsi n-nies. Eh, it-toma tvarja żgur, eh, ovvjament aħna il-forn ikun tal-ħatab eh, li nagħmlu huwa li nitfgħu l-injam L-injam jinħaraq kollu, jiġifieri ma jibqax injama waħda, jinħaraq kollu, u l-ħobż u ovvjament kollox jiġifieri ftajjar jekk huma panin ibtieten, isir kollox, isir kollox bil-longa. Jiġifieri mhux ma jkunx hemm injama waħda taqbad, kollox isir bil-longa, bil-longa, jiġifieri hi tisħon il-ġebla, tisħon il-ġebla kemm il-qiegħu kemm il-ġebla tal-ġenb u Ovvjament tisajjar bil-longa, bil-longa tal-forn. Eżatt, għax ovvjament bin-nar dirett forsi jitbaskat. Eżatt. Tużawa kurzita il-kelma titbaskat. Iva, iva. All right. Għax eh, fil-fatt hija kelma dialettali jekk min istejra żball. Nużaw, nużaw ħafna nti. Eżatt, eh, darba minnhom kont qiegħda nixtri l-ħobs fil-fatt u qalu li dix kelma hi. titbaska, tiġifieri tieħu iktar kulur. Mela, e, apparti minn hekk, ġifieri ħabba l form tal-ħadab tal-ħatab kif qed tgħidli jsajjar il-ħobż bil-longa. It-temperatura kif tikkontrollawha tal-forn? Ara, e, it-temperatura tkun bej 500 u 550 degrees għaw Fahrenheit aħna tagħna qiegħed ġifieri bej wieħed u ieħor eh, jekk qed ngħidu degrees Celsius huwa bej 260 u 300 degrees Celsius, ġifieri ma tagħna huwa Fahrenheit. Eh, allora jkun 500-550. U ovvjament kif qedlek irid jitbatta kollu, ġifieri 550 ikun il-longa tal-forn ġewwa. bla injama waħda xejn jiġifieri isajjar bil-longa tal-ġabla biex niftehmu.
Alright. U kemm tridu tixeluh minn qabel biex tilħaq jgħaddi dal-proċess?
Ovvjament, peress li l-forn tal-ħatab eh, titqabdu minn kmini, ġifiri biex jitla ħna peress li naħdmu peress li naħdmu sa l-offsenar u l-forn ikun ftit ilu ftit ma jitqabbad. Eh, li namlu u li qabdu l-ewwel xogħol l-ewwel ħaġa fil-għodu immorru nqabdu, jiġifieri għax inti tittoqgħod miegħu fis-sens li eh, jekk għandek forn ta' dawl li xeltu jew tal-gass xeltu u moħħok mistrieħ. Ma for tal-ħatab tittoqgħod miegħu eh, tara li jitla temperatura li tridu inti, jekk jitla ħafna tittoqgħod tistennieh Ġifieri hemm ħafna eh, jekk jitlinqas tittieħ iktar mhux kemm tgħid ċeltu, ċeltu minn plakka u ħallejtu jitla' dik it-temperatura, allora trid toqgħod iktar iktar miegħu. Toqgħod moħħok hemm biex ma la tellaw la jkun inqas u laqas ikun iktar. Għax jekk ikun iktar trid toqgħod tistennieh, ġifieri il-ħin imbagħad eh, kollox eh, wieħed imur mal ieħor, ġifieri jekk il-ħin huwa kif taqbad tgħid, eh, kollox jgħat it-tajmjat bil-ħin tiegħu, ġifieri jekk sippost laġna eh, il-ħobs idum jiffermenta si għaw nofsu jrid jidħol, jrid jidħol, għax jekk jissewa ħafna jinfaqa, jinfaqa u jieġiġat, ġifiri. Tittoqot attent, iktar attent minn form tal-dawlu jew tal-gas. Ekku.
Eh, u bħala għodda, inti ovvjament il-forn huwa tip ta' għodda, però tużaw xi għodda oħra u għandha xi isem partikolari? Le, aħna nużaw bħala biex inħawdu pereżempju l-aġna għandna l-bajla. Qabel kellna bajla l-antik eh, hija bajla eh, tal-injam Issa għandna bajla tal-istainless steel li iktar moderna eh, u iktar effiċjenti fem. Eh, ovvjament, bħala għodda oħra hija għandna il-pali, il-pali huma bihom pers li l-forn huwa eh, fond ħafna taħdem bil-pali biex biex iddaħħal il-ħobż biex toħroġ il-ħobż pjanċi kollox. All right.
Pali, ovvjament, għax għandhom forma ta' pala li qed tiġbor. Ekku, ekku, ġifiri ikunu tal-injam, ikunu tal-injam bil-pala b'kollox, ġifiri fejn fejn tpoġġi l-ħobża wkoll ikun tal-injam. Ehm, u ovvjament dal-aħħar qed nagħmlu wkoll mhux ovvjament, dal-aħħar qed nagħmlu wkoll il-pizzet tradizzjonali bl-ġina bl-ġina tal-ħobs. Eh, kienu mitlubin minn nies propja u bdejna nagħmluhom ukoll. Ekku, fil-fatt saret ek xi ħaġa komuni li n-nies iriduha. Eh, u meta niġu eżempju biex insejħu il-partijiet tal-ħobża Maltija. għandha xi isem partikolari? Kif kif ikollok tiddiskrivija, kif tiddiskrivija l-ħobża Maltija?
Eh, għandha l-qalba, għandha l-qoxra, għandha l-bieba, eh, min irid irida bil-bieba u min irida ġemba, ġifieri ta' gosti, eh, u min irida ġemba Għax jgħidlek jiena nħobbu misjura u tqarmeġ. U hemm irid iktar il-qalba, allura jeħodha bil-bieba. U iktar ma tkun kbira l-bieb iktar aħjar għalih. U hemm min ukoll eh, barra minn hekk joħod jgħidlek pereżempju tielix misjura jew tielix bajda jew gosti u ġifieri dan kollox imbagħad kollox suġġettiv.
Issa, ħaġa oħra li eh, tinnota bil-ħobs illi eh, kultant ġili nis jiġu jixtru u jirreferu għal ħobs tal-slice eżempju mod partikolari. Ġili smajtom jirreferu għal xi jisem partikolari Is-sized bread ġifieri bil-Malti?
U min jgħidlek ħobża ħobża bajda jew ħobża samra?
Ma jgħidulekx eżempju tini tal-kexxun?
Tal-kexxun iva, tal-kexxun iva, imma dik Malti, alright. Sitta qed li għal eh, fancy bread. Jekk għal tal-Malti iva tal-kexxun u għaw minn hobba ġifiri irrit li la biss tal-kexxun. U xi tkun eżatt din tal-kexxun? Tal-kexxun tkun jisa fi pjanċa, fi pjanċa ma titħolx. Eh, u ngħidu tal-kexxun, ma il-forma eh, tkun rettangolari. Ngħidu tal-kexxun, ġifieri m'għandix forma ta' kexxun, ġifieri, ma eh, il- L-isem ġifieri dejjem hekk smajtu, dejjem hekk qalu, ġifieri hawn min iħobba mqatta' u min iħobba sħiħa. Gosti, imma tkun iktar eh, tal-kexxun tkun iktar eh, kif taqbad tgħid. Mhux daqshekk tqarmeċ. Daqskemm iqarmeċ il-ħobs li jkollu qoxra, ma jkollux daqshekk qoxra
Eh, u bħal dal-ismijiet, hemm xi ismijiet oħra li jsejħu l-om b'dak il-mod partikolari? Mm. Forsi xi ħobż differenti. Eh,
bħalissa ma jistax jiġuni f'moħħi, ġifieri ma nafx ma jdellix li hemm xi ħobż differenti li daw li semmejtek tal-ġemba Ġifieri jew min jgħidlek tieni waħda ġenba. Intifmu li jrid ħobża ġenba mhux mhux mhux xi ġenb ta' ximkien.
Eżatt. U xi ħaġa oħra li li nixtieq insaqsik dwar hija jekk it-temp, ġifieri jekk tkun ġurnata aħna ngħidu ċlampu ikun ħafna umdità, dak jaffettwah il-ħobż u r-riċetta tal-ħobż tinbidel skont it-temp? Eh,
l-ewwel ħaġa jaffettwa ħafna t-temp, ġifieri it-temp jilgħab logħba eh, sewwa fil-flaġna fil-riċetta. Eh, ir-riċetta inti mbagħad ma' żmien tidra. Ġifieri jekk taraħ tara iktar pereżempju jew eh, tara li t-temp huwa kiesaħ eżempju, eh, tagħti iktar ħin u tagħti iktar nżidu iktar ħmira. U skont ukoll anka varja kemm il-ħmira u kemm l-ilma, jiġri skont kemm tagħmilha ibsa laġna skont kemm tagħmilha radba, ivarja skont it-temp. Xint it-temp qed ngħidlek jilab jilab logħba tajba ta' veru, ġifieri. Titqgħod attent ma' żmien tidra, ġifieri toqgħod attent x'tagħmel u x'ma tagħmilx.
Eżatt, għax fil-fatt ġi eżempju tixtri ħobs u jkun qisu mtappan minn ġewwa, tinduna li hemm xi ħaġa mhux tas-soltu. U speċi forsi it-temp ukoll eh, nis forsi jindunaw dal-affarijiet kemm jista' jaffetwa eh, il-ħobs fil-verità. Bħala sena tal-furnar, taħseb illi għada popolari ma' żgħażagħ tal-lum?
Iktar lem li jiva, ġifiri, eh, għax kif qed ngħidu bħala ħinijiet, eh, l-ħinijiet huma ftit kemm xejn strambi biex ngħidlek, għax eh, il-xogħol jinħadem bil-lejl, il-xogħol jinħadem bil-lejl, u dak li jkun jgħidlek jien bil-lejl norqod irrid mela immur naħdem. Taf kif allura eh, u minn ikun imdorri bir-rutina u rutina li hija fil-ħodu xintara d-dawl um xintara d-lam torqod. Eh, għalih hija kemm xejn diffiċli, allura iktar lem li infatti bħala furnara dejjem joqsu dejjem joqsu. Ġifieri l-ewwel wieħed li per eżempju ommi tgħid li ara jfettillek, taf kemm hemm batija, tara missierek kemm bata, taf kif ġifieri eh, hemm dejjem dik il-isa jgħidulek biex is-sagrifiċċju eh, rabtek tal milli sagrifiċċju rabta tal milli sagrifiċċju għax m'hemmx m'għandekx tgħid illum eh, tgħid ma niflaħx mhux sejjer jew illum

Bietet eh, dawk naħseb bħala blaġina tal-ħobs. Xumbat mbagħad għandek laġina ta' torti u għandek eh, affarijiet oħrajn, imma blaġina tal-ħobs. Il-ħobs, il-ftejjar eh, u pereżempju kak ukoll nagħmlu l-kak tal-ħmira li huma marufin sew eh, man nies ġifieri jekk jidhom karta ħmira. U ifittxuhom ħafna eh, Italija eh, fil-ħanut jistaqsu ħafna lihom il-karta ħmira, hemm ukoll il-kak ħelwin. Ovvjament bla ġina ġina tal-ħobs. Dak li jsir, il-ftajjar, il-ħobs, Tietjen Okonini, li ovvjament dawk huma fancy bread allura hemm xi ingredienti oħra li insidilhom mhux ma jibqgħux bl-ingredienti tal-ħobża, ġifieri l-ħobża, il-ħobża ssir eh, bl-ingredienti eh, li huma ilma, eh, melħ u ħmira. U tqim eh, ovvjament. U l-ħmira li tużaw hija naturali jew għax ġiri tixtri eżempju. Il-ħmira eh, aħna nużaw l-imxarba għaw aħna nużaw il-drajis, ġifiri li tkun fil-pakket eh, għaw il-niexfa biex niftem.
Ok. U ġifiri kif etli, etli tamlu eżempju laġina ta' torti. In-nis jiġu jixtru eżempju jgħidu lek tini nofs kilo ħobs ta' laġina biex jumbat jamlu xaħġa bija u mad-dar jiġu jixtru hekk nis. Iva, l-laġina tal-ħobs għaw eh, min eh, jixxija u għaw minn per eżempju jrid jagħmel il-pizza u ġifieri mhux ħadd ikun taħtidlu nagħmel hekk jien. Eh, għaw minn jieħu l-ġina eh, u jagħmel il-pizza u jew pizza u min jagħmel il-ħobża u u min jagħmel affarijiet oħra bija, ġifieri għaw min jiġi jgħidlek isma' għal għader fali nofs kilo ġina, għal għader fali kilo ġina. Li kun terfalu u għax aħna millu mal-għada, tgħidilna millu mal-għada biex aħna nkunu nafu anka kemm ħadet faxx ħabba xogħol u kollox. U dak li jkun terfal u jagħmel li jrid bi ovvjament. Eh, tixtieq iżid ċaġa oħra ma li jettilna?
Il-post kollox. Naħseb saqsejtni kollox, saqsejtni fuq kollox, u għattilkom kollox. Alright.
Mela, nishtiq nejlek proset tal-li seċi pajt toħza din is-sena għaliex kif edna miex forsi daqshekk komuni speċjalment maż-żgħażagħ. Eh, m'għandix dubju ġifieri li Il-papa tiegħek żgur li japprezza li qbajt eh, tieħu interess u aħna wkoll ħadna interess għax interessanti ħafna li ssir taf eh, mod partikolari għaliex ovvjament minn forna liħor ċertu affarijiet ikunu eh, ikunu differenti. Jimbidlu jimbidlu.
Ekku.